Nea me mereka de akyerɛ wo no, ɛyɛ nokorɛ, na ɛnyɛ ntorɔ. Na wɔn chances no asa. Aka sɛ akoma no bɛsiizi. Aka sɛ wɔn ani bɛkata. Na kyɛ sɛ wɔn ne ewiase wei ɛnni asɛm biom. Na nea aka no ne nea wɔrekɔ feesi. Ba Bible se, ɔbaako deɛ n'ani baa ne ho so. Ɔhuu Kristo no, Da biara nso yɛka kyerɛ sɛ Kristo no ɔno ne asɛm no. Evangelist Nyame nhyira wo. Kristo ɔno ne asɛm no. Enti no ohun sɛ asɛm no ayɛ dɛn abɛn no. Sɛ asɛm no abɛn me de a mengyaagyaa asɛm no na nkɔ ana odiifoɔ Boakye Nyame nhyira wo paa yɛda Nyame ase sɛ eh, maame nso ɔte ne nka na ne ho yɛ mekyia abusuafoɔ nyinaa maa Firia Nyame nhyira wo. ohunuiɛ ohunuiɛ ohunu sɛ asɛm no abɛn no ɛna awia yi asɛm no bi na ɛrebɛn wo yi menim anidaso a wowɔ wɔ w'ankasa w'abrabɔ ne w'asetra mu sɛ awia yi sɛ wobɛma w'ani aban ho so na waka kyerɛ awurade se ohun mmɔbɔ sɛnea onyontoni no ɛde ne ho maaeɛ awia yi sɛ awurade hwehwɛ me mu na adebɔne biara a ɛwɔ me mu no Fa wo mogya no a ɛyɛ kronkron no, mogya a ɛyɛ adehyeɛ mogya no, Awurade fa hohoro ɛfiri me mu a, Awurade bɛyɛ me ho, ɔbɛyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne. Wobɛhu Awurade anuonyam, wobɛte Awurade nka, na Awurade abasa bɛyɛ kɛseɛ ɛwɔ wo so. Enti ɔka kyerɛ Awurade se, Awurade, sɛ wokɔ w'aheman no mu a, ɛyɛ akae me. Ɔte ne bɔne mu o, bɔne ne de ne rekɔ owuo mu. Aka die minute. Maame brada nyame ba, wonnim wo mmerɛ a aka. Ebia wɔkyena wo nka ho. Ebia anwummerɛ nonsia ɛbɔ a efie hɔ kɔ wo nka ho. Ebia anwummerɛ nonsia mpo ɛntow. Ɛda no nyame na ɔdea, ɛmmerɛ nso nyame na ɔdea. Enti no, Bible sɛ wonyaa te asɛm no a, taa time no a, moment no a, ɛbere no a, te sɛ nea meka sɛ a wote me nka yi, mepaakyɛw, saa bere wei a, sɛ ɛbɛtake 10 minutes, 5 minutes, whatever minutes a, ɛyɛ wo nkwagyeɛ no da. Ɛyɛ wo kra nkwagyeɛ da. Ɛyɛ w'adwen nsakyera da. Ɛyɛ wɔgyeɛ da de ma wo sese a, ɛfiri sɛ me ne wo bɛtumi aka asɛm yi awie. Yei ma no sii yɛn a na ɛsɛ yɛafrɛ wo na ɛsɛ yɛafrɛ wo ɛmere bi na obi ka ne testimony ɔse na ɔkyɛ trust ɛwɔ kwan ho ɔkyɛ trust ama kwan ɛwɔ kwan ho ohun papa bi a na wɔte ne kaa mu papa bi oduu hɔ no ɛna ɔtene trust no baako ɛde hyɛ kaa no mu sɛ wɔde ma papa no ɛna papa no pete no ɔkɔɔ n'anim na odi traffic mu pa kaa no bɛtoo ne biam ɔtere ne nsa ɛna ɔsa apetee no wanye adafoɔ ɔkɔɔ n'anim kakraa bi pɛ hwɛ kaa sɛ nam kwan yi mu kɔ no kaa sa ɛne nam kwan yi kɔ atikulata bi firi hi firi hi o wɔahu kaa biaa mɛpem no sɛ papa ne kaa no na ɛyam no ɛyam kaa no sɛ na na anka papa no die minute a anka awurade baa bɛgye no afiri n'akwanhyia sɛ mpo sɛ ɔbɛwu a anka ebi a nkwagyeɛ bɛyɛ ne dea na awurade pɛ sɛ wɔgye no nanso ɔregreteeɛ nanso ɔyɛ dɛn ɔdinae nanso ɔyɛ dɛn wɔasɛpte christ trust na awura no de brɛ no no na yɛ christ na yɛ owura yesu na ɔba bɛgye no afiri saa trap no a atamfo no asɛte ama no no na nka ɔkɔgye no afiri mu nanso wansɛpte christ wangye ɛna ɔde kɔgyee ne wuo within three minutes wamfa christ wamfa christ o saa wɔ nipa yi ɔkɔe wɔn sɛ na aka no na na yi ketewa bi na endu one percent endu one minute nnuan nnuan. Ɛnso na Awurade hunu sɛ a na ɛbɛtumi agye papa no ama no anya nkwa. Awurade mu biribi nsɛe. Biribi a ɛyɛ ketewa wɔ Awurade mu koraa no, Nyame ani so ɔne na ɛyɛ kɛseɛ paa n'ani gye ho a ɛyɛ kɛseɛ a ɔpɛ. Na ɔdebɔnyɛni ni a na ɔsɛn dua no so no, ɔdɔfoɔ, ɔka sɛ Awurade sɛ wokɔ w'ahemma mu a wodu w'ahemma mu hɔ a ɛyɛ a na wakae me sɛ ɛda a yɛkuu wo no na wɔde bɔneyɛ nni bi nso yɛkuu me kaa wo ho yɛkuu me kaa wo ho kyɛ sɛ wohwɛ mu a aberanteɛ no ɛsakyera n'adwene na wɔhuu kristo no asɛm ne baa ne nkyɛn no ɔgyeeɛ na n'adwene ne sɛ na yɛ too late But mmerɛ a wɔde akoma pa gyee asɛm no no, Awurade soo ne mu, na Awurade kasaa ne ho, na Awurade de ne nsa nifa soo ne mu, na Awurade hyɛɛ ne bɔ sɛ, Ɛnnɛ dua yi ara, ɛnnɛ dua yi ara, wobɛka me ho wɔ paradise. Wobɛka me ho wɔ paradise. Baa nea wansesa n'adwene no deɛ, ɔkɔɔ so atena ne bɔne mu kɔpem sɛ n'akoma siiziiɛ. owuo faa no kɔɔɛ. Enti obenya baako no benya nkwa, baako no de wanya nkwa because wamfa Christ. Awiabere yi, ne Awurade ka kyerɛ me no ɛwɔ adiyisɛm eti mmiɛnsa nkyekyɛm mmiɛnsa ba enum ne nsia no ɔse, enti kae nea W'anya, na w'ate, na di so, na sakyera w'adwene. Nea edi kan, ɔse kae nea w'anya. Nsɛm a Awurade fa yɛ so de brɛ wo no, Awurade se kae. W'antɔ o, w'antua. Awia yi se, ebi a wokora na anka wo relaxe, wopɛ baabi ada, ɛwɔ, kyɛ sɛ, na Awurade ahunu sɛ, ebi a wo taam no yɛ ketewa bi. baabi a wadu no ebi abɔnsamfo atamfo no yɛ dɛ ɛpra ne biribi enti sɛ wadwene bɛkɔ hɔ na akoma bɛkɔ akɔdi akyire deɛ a meka sɛ kura bi a na wodi films bi a ɛho nni mfasoɔ adwen adwen bi ne na wadwene mu awurade pɛɛ sɛ wɔkla ɛfiri hɔ awia yi enti na ɔse memfa n'asɛm wei mmerɛ wo ɔse menka nkyerɛ wo sɛ wowɔ small chance nanso saa small chance no anidasoɔ wɔ mu ɛnyɛ w'adwene sɛ nea wasɛe no kɛseɛ no ɛ wotumi kasa kyerɛ obi obi tumi ma wo mua sɛ o monyae na baabi baabi a madu sese yi deɛ obi adwene ne sɛ wansom nyame amfi ne mmɔfra ase wansom nyame ne mmabaa berɛm ne ne mmerante berɛm wabɔ akɔkora yi deɛ ɛhe na ɛdeɛ na ɛbɛtumi ɛnka akyi awurade biribi nsɛe wɔ n'anim awia ɔse memmɛka nkyerɛ wo sɛ kae nea wayɛ dɛn kae sɛnea wanya Na yɛ dɛn? Na tie! Kae nea, kae, enti kae sɛnea woanya, na tie, na di so. Nea Awurade pɛ firi wo nkyɛn ni, asɛmpa no a yɛde ma wo no, Awurade pɛɛ sɛ wodi so. Biribiara ni hɔ ebetumi aboa wo, biribiara ni hɔ ebetumi alidi wo akɔ baabiara sɛ asɛmpa no pɛ. Sɛ yɛ papa nko ara deɛ Awurade se fa na di so. ɛno ara bɛtumi aboa wo ɛno ara bɛtumi apagya wo ɛno ara bɛtumi ayɛ dɛn adi w'anim atumi de waba mpanyinfoɔ ka asɛm bi sɛ wodeɛ hwɛ sɛdeɛ nnipa nom nsuo hwɛ aboa deɛ aboa aboa bi tumi de n'ano bom aboa bi nso deɛ dɛn ɛde ne tɛkyerɛma ɛbɔ mu pa na kakra ɛkɔ no ɔde ne saa obetumi anya ne limit ɔyɛ dan ɔhwehwɛ akokɔ nso ɛ akokɔ nso de n'ano kakra nti mpanyinfoɔ sɛ nkakra nkakra no akokɔ bɛyɛ dan ɔbɛnom nsuo nti na wohwɛ ada tesco or uh, asda ɔmo wɔ ayi bi ɔse every little help ana any little help every little help any little help Yɛnhwɛ, Nsuo nwu baabi, fa bucket si hɔ. Nhwie duro dododododo na mo ɛsoso ko, ko, ko. Ma tam kakraa bi, woanhwɛ yia wobɛba na wo bucket no ayɛ ma. Enti saa nketewa no a aka no, woba Nyame mu a, ɛyɛ ade kɛse a ɛsom bo wɔ Awurade mu a ɛnsɛ sɛ wosɛe no. Wodeɛ kɛsefa no na woasɛe no a, kakra no a aka no, Awurade se. so mu den, na fa yɛ biribi, na fa kanyan wo ho. Enti na ɔkaa sɛ, wada a yɛ dɛn nyane. Enti na ɔkaa sɛ, sɛ ɛɛ ɛɛ baabi a wahwe ase no, saa sɔre na starte ka ne nnwuma no. Ɔka ketewa na aka ne ho asɛm. Wadwene ne sɛ, o oh, baabi a adu yi deɛ. Mekɔ koraa me boss ɔngye me. Mekɔ koraa me yere ɔngye me biom. Mesan kɔ me kunu hɔ a ɔngye me. Dabi, kakra na aka no, fa gyidie som, fa Nyame asɛm som, gye Nyame di na kɔ na hunu sɛ okunu anaa ɔyere obetumi agye wo back biom. Awurade refrɛ wo. Ɛkaa ketekete wɔ eh, prodigal son no, nanso ɔbaeɛ no n'agya no yɛɛ dɛn? Ɔgyee no. Awia yi Awurade se, kae nea wanya Enti kae sɛnea wanya na yɛ dɛn na tie na di so. Wotoa so a, ɔse na sakyera w'adwene. Na sakyera w'adwene. Kakra na aka no, sɛ wode adwene sakyera akyirisan ɛbɛka ho a, Awurade sɛ obeso wo mu, ɛbɛpagya wo. Ɛbɛsa ama woasi nea wosire ɛnyɛ nwanwa a bible sɛ ɛnam ɔbaako pɛ so na wɔwuo bɛɛ wiase nyinaa bɔne baeɛ ɛna ɛma wɔ ɛfa wɔwuo ɛna aka nnipa nyinaa ɛyɛ baako pɛ ɛna nam nnipa baako pɛ nso so ama ɛna yɛtumi gye akra mpempem a Fa baako pɛ no si hɔ ma tam ketewa na aka no. Manches dua baako pɛ. Ebetumi ahye kwae a ɛbɛyɛ sɛ the whole ɔman baako. Wo deɛ wohwɛ te sɛ California, egya yi a ɛhye wɔ hɔ ne nea ɛkɔ so yi, ebetumi aba sɛ ebi a wobi mistake keteketekete ɛnɛ hwɛ. ahye nwira kwaeɛ ne adeɛ ama abɛ ɛrehye ɔman no aka hɔ kakra na aka no awurade se ɛbɛtumi ayɛ biribi kakra na aka no awurade sɛ ɛbɛtumi ayɛ biribi me ne w'ani mmra yɛ ho so sɔfo ma w'ani mmra ho so papa ma w'ani mmra ho so maame ma w'ani mmra ho so aberanteɛ ɛma wiase no nyɛ wo dɛ saa. Ɛnyɛ w'adwene sɛ wode Nyame apo. Dabi, Nyame ani gu so yɛ dɛn ɛwɔ wo ho sɛ wo sakyera w'aden koraa deɛ a? Efisɛ bɛɛma no n'aka ne daa minit na anka ɔreba abɛwu. Bible se ɔsakyera n'adwen that moment no mu na ɔnyaa ɔgyeɛ ne faahodie maa ne kra. Ɔse. ɔse na sakyera w'adwene na sɛ woanwɛn na sɛ woanwɛn a mɛba wo so sɛ owifoɔ na worenhu dɔnko a mɛba wo so awurade asɛm ni mɛba wo so ɛsɛ deɛn owifoɔ Mɛba wo so sɛ owifoɔ, na worenhu dɔn ko a mɛyɛ dan mede bɛba wo so. Enti w'ani ba wo ho so a, na wosakyera w'adwene a, afei Awurade se, hwɛ yie sɛ wonyɛ dɛn, wonkɔtɔ saa amanneɛ no mu biom, wonkɔbɔ saa abira no biom, wonteki saa anammɔn no a wokɔtuu yi no biom, na mmom afei ma w'ani nna hɔ. Ma w'ani nna hɔ. nea awurade ɛreka ni sɛ w'ani da hɔ a sɛ w'ani da hɔ a anwummerɛ yi nea awurade reka nie ɔbɛboa wo ama woayɛ dɛn woapagya wo awurade bɛboa wo ama woapagya wo enti ɔse ma w'ani nna hɔ ɛmere kakra na aka no ɔbɛtumi de ayɛ biribi wobɛtumi de ayɛ biribi na awurade bɛtumi de ayɛ biribi wɔ w'abrabɔ mu awia yi masɛm wei nkasa nkyerɛ wo ɔse wowɔ deɛn wowɔ chance ketewaa bi wowɔ chance ketewaa bi wowɔ akwanya ketewaa bi ebi na mede ayɛyɛ mfanto ho de akyerɛ wo no papa no a na ɔte kaa anim no ɔkorɔmfoɔ no a na ɔtare dua no ho no Wɔn nyinaa na ɛyɛ chance ketewa bi na wɔyɛ dɛn wɔwɔ. Wohwɛ Juda Iscariot a na ɔwɔ chance ketewa bi. Kristo mbie n'ani ma n'ani baa ne ho so but wamfa anyɛ adwuma. ɛyɛ a na yɛ adwene bɛyɛ yɛn sɛ o ɛmene pii wɔ yɛn anim ɛmene pii wɔ yɛn anim obi koraa deɛ ɔte hɔ a sɛ o yɛbɛdi one twenty year yɛbɛdi eighty year ne seventy years nti ɔkakroti na wanya forty a ɔsɛ mewɔ more days mewɔ more years mewɔ thirty years a ɛda m'anim ɔdɔfoɔ ebi asaa thirty no emu one koraa no ɛnka onnya ɛnka nea wanya ho biom ɛnna a wote asɛm yi ɛnna asɛm no kasa kyerɛ wo yi ɔdɔfoɔ me ne wo yɛhia wɔ nyame yɛhia n'asɛm yɛhia n'asɛm ma n'asɛm no ho hia yɛn ma n'asɛm no ho hia yɛn anwum awiaberɛ yi awurade kasa kyerɛ wo ɔse wowɔ little chance little chance enti na ɔbɛbɔ wo nkaeɛ Ebia saa little chance no woayɛ w'adwene sɛ ɛntumi nyɛ hwee. Ɛbɛtumi ayɛ biribi. Yɛnhwɛ ɔbaa kurafoɔ no ɛ. Awurade somaa no ɛkɔɔ ne nkyɛn sɛ papa no ɔse na aka ne esam ketewaa bi. Saa esam ketewaa no ɛna ɛɛ odiyifoɔ no ka kyerɛ sɛ ɛwɔ mu sɛ wose aka ketewaa bi a anwummerɛ yi wo ne wo ba reba abɛdi, na afei moatwɛn mo wuo. Na nea mobɛdi no a woyɛ w'adwene sɛ ɛnso mo, enti mobɛdi atwɛn mo wuo no, kɔsa bi. Adeɛ no a ɔne mu sɛ ɛnso no no o, but odiyifoɔ nka kyerɛ sɛ kɔsa bi na fa yɛ aduane ɛma me. Na mendi kanea ansa na ɛmene no du a wo ne wo ba no kakra na aka no mo abɛdi. bible se ɔbaa no ampopo ne ti ɛwam ebi a na n'adwene mu no ebi a na ɔse ei na papa yi nso wo tirim yɛ den saa me nso mennim ne nti nso mentumi mmɔ no atirimuɔden o eh maame brɔda me se bɔhyɛ ɛda hɔ ma me ne wo sɛ onyame nea wɔ onyame nim ne biara ɔma ne nyera kwan bia ɔbɛfa so ɔbɛgye wo no ɔbɛgye wo Ɛyɛ obi a anka maame no bɛtete ne ho ama no. Ɛyɛ obi a anka maame no mpo bɛkyerɛ sɛ woyɛ korɔmfoɔ, woyɛ osisifoɔ. But maame no hwɛɛ Nyame anim. Ɛfiri sɛ na wate asɛm no a yɛde ama Nyame mma sɛ yɛndodɔ yɛn ho na yɛnyɛ adɔyɛ na yɛmpiapia yɛn nuanom. Wokuta aduane, ɔkɔm de wo ba, ɔte sɛ ɔkɔm de wo nua bi, w'adamfo bi, onipa bi. Wo ɛtɔ amɔn so sɛ wobɛdidi, woanya bi adi nti. Wo sɛ nea ɛsi hɔ no, woyɛ dɛn? Wode si hɔ akɔpem sɛ ɔkɔm bɛde wo. Wɔ mmerɛ ko a obi nkwa ɛda danger. saa na awura no deɛ no bɛyɛɛ enti onyame awura no maame no de n'aduan no ampa akɔsa ma aduan no ɛyɛ ma papa no na papa no di wieɛ no afei adeɛ ketewa no ketewa no afei deɛ ɛbɛyɛ mmɔho mmɔho a ɔno ara na ɛpa akyɛw sɛ ɛyɛ ɛyɛ baabi a wɔde me adu no a wɔahyira me adu no a ɛyɛ awurade pɛ sɛ ɔba me ne wɔ abrabɔ mu Little chance na aka no, ma yɛmfa nsɔre nnyina hɔ. Kakraa bi na aka no, ma yɛmfa nsɔre nnyina hɔ. Awia yi, Awurade nkasa nkyerɛ wo ɛwɔ asɛm yi ho. Mede okunu ne ɔyere ayɛ mfato ho akyerɛ wo. Mede wo ne asafo ayɛ mfanto ho akyerɛ wo. Biribi nti, biribi nti, ebi a wo ne wo sɔfo, wo ne w'asafo ma anya asɛm wafiri hɔ kɔ. Anaasɛ womma asɔre. Mepaakyɛw, saa kakra no a aka no, w'adwene yɛ wo sɛ kɔ, kɔ, kɔ. W'adwene yɛ wo sɛ bra, bra, bra. W'adwene abɛyɛ wo biam sɛ, o, oh, mekɔ a, ɛɛ, eh, wei deɛ, mekɔ a, wɔn nyɛ me. Nea mayɛ yi, a, oh, m'adwene yɛ me sɛ mekɔ a, o, oh, m'ani bɛwu. No, ɛyɛ ɔbɔnefoɔ na ɛyɛ saa no. But that little chance no, ne adwene kakra no a aka no, Awurade reka kyerɛ wo sɛ, ka ho ntɛm. kaa hɔ ntɛm, na wɔgyeɛ no da so si hɔ retwɛn wo. Ɛda hɔ retwɛn wo. Hwɛ yie na anyɛ too late na Awurade anyi n'ani amfiri so anyɛ sɛ ɛbɛyɛ too late. Ɔkorɔmfoɔ no deɛ no no no, asɛm no bɛtoo no. Menka anaa mennyae? Ɔnim sɛ ɔrebɛka yi, oo nkurɔfoɔ bɛsere no, Awurade bɛyiginɔ no, Awurade bɛsnɔbo no, nanso ɔkaeɛ no, ɔtuu anammɔn no, Awurade gyee no. oh me mafiri me kunu hɔ one year ni mɛgye asɔre two years yi mekɔ ɛbɛyɛ dɛn na ɔmagye me me kunu bɛyɛ de agye me asɔre bɛyɛ de agye me me yere bɛyɛ de agye me no no no no no no saa little one na aka no awurade se fatu anamɔn saa kɔ okunu no bɛgye wo ɔyere no bɛgye wo asafo nyame ɔbɛgye wo ɛnsɛe no ɛma ne nyansa ɛma ne nyansa ɛfiri sɛ ɔse ɛgye sɛ wo sakyera w'adwene wahu nea ɛhyɛ hɔ no ɛgye sɛ wo sakyera w'adwene because sɛ woantake decision ansakyera adwene no a mepaakyɛw awurade nso ntumi nya ho biribiara ɛmfa anyɛ dan ɛma wo mhm. ɛnti no tiɛ Afei, okay, Paul no se, nanso wowɔ din kakraa bi sɛ wahu a wonguu ho wonguu wonguu w'ataadeɛ ɛho fi wowɔ din kakraa bi a wonguu w'ataadeɛ ho fi ɛwɔ tadi awurade se kakra na aka no Ɛno deɛ wongu wo ho fi wonsɛe no efi nkaeɛ nti saa kakra no power wom saa kakra no aka no tumi wom ebetumi asɔ gya ebetumi aso aba ebetumi apagya obiem ebetumi awurade ahyɛ ɔbɔ ɔsi ebetumi ebetumi ma awurade nkasa nkyerɛ o ebetumi paa awurade asɛm ni hallelujah wowɔ din kakra a onya ɛdan wongu ho fi ɛno na awurade ka ho asɛm o saa small one no ɛna ɔka ho asɛm no awurade mu deɛ ɔse wongu ho fi nti ebetumi ayɛ dan aboa wo ama wasan ɛne awurade ayɔnkofa no asan ayɛ dan asa anya nkabom ebiem Nea Awurade reka kyerɛ me ne wo ni, Wungu wo ho fi. Okay. Ɔse, Na ɔne me bɛnantew atade fitaa mu, efisɛ wɔfata. Efisɛ ɔfata. Na kyerɛ sɛ Awurade nim wo. Nea enti a kaa ketewa bi koraa no a ontwaa wo ntwene, woda so te ase no, Awurade nim wo. Enti na wama wo mmere small chance na ɛda hɔ no awurade de ama wo ɔda so ara yɛ dɛ ɛmonita wo ade a wohia sɛ wode saa small chance no ɛbɛyɛ ne sɛ wode bɛsakyera w'adwene wode bɛsakyera w'adwene ɛno na awurade twɛn enti na ɔse saa kakra no wongu wo ho fiɛ saa kakra no wonya efi nya nkaa no nti na ɔpɛɛ sɛ wɔne ɔnante atade fitaa mu ɛkyɛ sɛ awurade pɛ sɛ wɔgye wo na wɔhyɛ wo ɔsoro ataadeɛ ɔhyɛ no wo n'abusua ataadeɛ ɔhyɛ wo ne fie ataadeɛ ɔhyɛ wo agyidifoɔ ne ahoteefoɔ dan ataadeɛ na kyerɛ sɛ awurade nim ɔmpɛ sɛ wobɛyera ɔmpɛ sɛ wobɛkɔ ɔsɛeɛ mu ɔmpɛ sɛ totari no ɔbɛlusu anwum awiaberɛ yi ma awurade asɛm wei nkasa nkyerɛ wo maame brɔda mpirim akoma mpirim akoma no ɛnte saa na wopirim akoma a wonni mu a ɛyɛ ahwɛ faro awurade ma n'akwanya pii ɔma n'akwanya pii nanso faro anhu sɛ awurade ama no chance enti awurade yɛ yɛa still ne ogyina na ogyina na awurade boa no ɛna ɔde akoma pirim no bi bɛka faro deɛ no na ɔsiili ano enti akyire no faro yɛ n'adwene sɛ ɔbɛsesa n'adwene a ɛnyɛ adwuma biom ɛma me ne wo deɛ no nkɔpem saa limit no wowɔ little chance wowɔ small chance awurade sɛ yɛngu ho fi ɛmfa ho ne nyinsɛn a wayi aguo ɛmfa wo nnipa kum a wakum ɛmfa wo sikaduro nipa dodo a wode wɔn akɔ ɛmfa wo sɛ woyɛ abayifo woyɛ bayifoɔ na ɛmfa wo ne mogya a wahwie agu akunkum akra ahodoɔ awurade se kakra no a wowɔ no sɛ wobɛsa kyerɛ a woadwene nko adeɛ a oh wayɛ krado de ama wo wayɛ krado de ama wo o baa naa anaasɛ wopa onyame no a nea wopɛ sɛ woyɛ no a na woyɛ ana awurade refrɛ wo awurade refrɛ wo mma ɔbɔnefoɔ nsisi w'aso mma ewiase nsisi w'aso ɛfiri sɛ awurade ama w'akwanya a wobɛtumi de asesa w'adwene na wagye wo ɛma ne nyansa na awurade ayi ne nsa ɛma ne nyansa na awurade ayɛ dɛn ayi n'ani afiri wo so still no a n'ani wɔ wo so enti na wɔrekyerɛ wo sɛ ɔbɛba wo so ɛmena wonim ɛma abufuo no ano nyɛ den ɛma abufuo no nso gya ansa na mo ɛmena wɔyi ho ntɛn na ɔkeka ho asɛm kyerɛ wo no to ho anamɔ ntɛm to mu anamɔ ntɛm ma me ne wɔn nyɛ ne ntɛm ɛmfa ho ne nnipa a wayɛ na ɔmakɔ trɔbo mu ɛmfa ho ne nnipa ɛnam ɔso na ebi awuwuo ebi akɔyɛ ɔbɔnefoɔ no deɛ akɔto hyehyɛ ɔkɔto ne akuokuo bi mu sɛ nnɛ kakra no aka no sɛ wobɛsesa de aba awurade nkyɛn a awurade se saa akwanya no ɔbɛsom atumi de apagya wo ɛfiri sɛ ɔde apagya ebinom ɔde apagya ebinom ɔwɔ chance kakra awia yi masɛm yi ɛnkasa nkyerɛ wo ɛwɔ chance a wowɔ no mu ma asɛm no nkasa nkyerɛ wo hallelujah yɛnka enum no ɛ ɔse nea odi nkonim no ɔbɛhyɛ no ataade fitaa saa obiara nso a wɔdi nkonim no wɔn nso a ɛnyɛ chance ketewa ho na asɛm na ɔka na ma wɔnante n'akwan so na wode abedu nkonimdie abotire no ho no, Awurade se, wo nso so, ɔbɛhyɛ wo atade fitaa. Enti, yɛn a ɛwɔ chance ketewa no, sɛ yɛbɛhyɛ weinom atade fitaa a, ɔno na wadi kan aka kyerɛ sɛ, wo nso so, ɔbɛhyɛ wo atade fitaa ɛte sɛ ɔmo ara. Maame w'ataadeɛ ayɛ ready o. Wo gown ataadeɛ ayɛ ready ɛsɛn heaven ɛretwɛn o. Me deɛ ayɛ ready ɛretwɛn me. Yɛ deɛ ayɛ ready obi biara deɛ ayɛ ready. Awurade retwɛn sɛ ɔbɛyɛ dan ɔde bɛhyɛ wo. Obiara deɛ sɛn hɔ ne din wo din bɔ ho. Enti na ka ɔno na Awurade kɔhwɛ a na wahunu sɛ baabi a wokɔ na yɛ toro. baabi a wokɔ no woyɛ ayera ɔhwɛ w'ataadeɛ no a woyɛ amɛse nti awia yi ɔsɛ memmɛka nkyerɛ wo sɛ ɔsɛ memmɛka nkyerɛ wo sɛ kakra na aka no bɔ ho mmɔden ɛbɛtumi agye wo ama wɔn nsa bɛka w'ataadeɛ no wayɛ ready sɛ wɔde ataade fitaa no bɛyɛ dɛn ɛbɛhyɛ wo Wɔayɛ ready. Na wɔne adi nkonim no nso, mɛhyɛ wɔn atade fitaa deɛn saa ara, na merempepa ne din mfi nkwa nhoma no mu. Ɛne ɛyɛ Awurade yɛ baako no no. Aka kakraa bi na Awurade afa. ink no na ɔde bɛpepa wo din wafa eraser no ɛbɛpepa wo din but ɔmpɛ sɛ ɔbɛpepa nti ne nsa aka so wɔn nsa aka edin no so sɛyi ɛyɛ easy ma no sɛ ɔde kɔ na ɔkɔ pepa but ne nsa afirizi wafirizi ne nsa ɔkasa kyerɛ wo ogu so ara ma wo chance ogu so ara ma wo chance ogu so ara ma wo chance ogu so ara ma wo chance akwanya no da hɔ ma wo akwanya no da hɔ ma wo brother sister mesra wo ɔyɛ ne nyinaa na nsa ne kɔ fam nketenkete ɛma ne nkɔ ara na nkɔ ɛma kwan ɛma ɛnkɔpem sɛ ebesi edin no so na pepa ɛba saa de a ayɛ too late ɛba saa de a ayɛ dɛn aka akyire Enti ɔrebisa wo. Awurade rekasa akyerɛ wo. Wowɔ chance kakra. Ɔnim nea ɛyɛ ma woɔ. Awurade rekasa akyerɛ wo sɛ ma ho kwan na ɔntumi nye wo. Ma ho kwan. Ɛmfa ne kakraka ne ne bebrebe ne ne ketewa. Ɔno deɛ ɔkasa fa ketewa no ho. kakra no a aka no wo days kakra aka no wo nna kakra aka no wo years kakra aka no wo minute ne hours kakra aka no awurade abam abam ɔno na ɔbam a ɛyɛ yie nti no wabam wei kyerɛ sɛ wabam mɛba mabam mafra mabam makoa mabam madehyeɛ mabam me na medi ama mo Enti ɛnɛ awia yi, Awurade se, Awurade se, Awurade se, kakra na aka no, sɛ wobɛsakyera w'adwen nko adeɛ a, obɛtumi adane w'ataade fitaa no ama wo. Ɔne wobɛnante ataade fitaa mu, na wo din no nso so no, ɔbɛma no aka hɔ a ɔmpepa ebiem. Ɔsɛ na merempepa ne din mfi nkwa homa no mu. Na mɛbɔ, ase merempepa ne din mfiri nkwa nwoma anim, na mɛyɛ dɛn? Ase mempepa ne din mfiri nkwa nwoma no mu. Awurade se ɔmpepa edin no, ɔmpepa edin no. Na mɛbɔ ne din, na ma, na, ase na mɛbɔ ne din magye, magya, magya ne abɔfoɔ anim. ɔbɛbɔ wo din edin a ɛkaa dɛ anka wo pepaeɛ no edin a ɛkaa dɛ anka wo ma yɛ pepaeɛ edin a ɛkaa dɛ anka wo ma edii wo hwammɔ no awurade saa afei ɔbɛbɔ saa edin no ɔbɛpronounce saa edin no ɔbɛmenhyɛn saa edin no ɛwɔ n'agya ankasa ɛne n'abɔfoɔ anim ɛbɛdi wo ho adanseɛ o papa bɛdi wo ho adanseɛ owura ne bɛdi wo ho adanseɛ ɔse m'agya ɛkaa dɛ anka Charles ma ho kwan Nanso ɔsakyeraa n'adwene mmerɛ a mede asɛm no kɔɔeɛ no. Ɛkaa dɛ anka maa Ophelia, ɛkaa dɛ anka maa Evelyn, ɛkaa dɛ anka maa Wendy, anka ɛkaa dɛ o anka maa Sarina. Ogyaa mu. Nanso so no, mmerɛ a mede last minute, die minute asɛm no kɔmaa no no, ɔsɔɔ mu na wɔsakyeraa n'adwene. Enti ɛna mede no ɛba yi, Awurade. ɛhɔ na awurade bɛ nso ɛbɛsom na ɔde nkonim di abotire no na waka kyerɛ sɛ kakraa yi kakraa yi wotumi dii kakraa yi ho deɛn wotumi dii kakraa yi so ɛnokorɛ nti no ah amen akoapa na awurade ayɛ wawa a woatu afrapa akorapa sɛ wodii kakra yi ho nokorɛ nti no Bra bɛsen kɔ. Kuro no yɛ wo dea. Ɔman fɛfɛ no yɛ wo dea. Asomdwee kuro no yɛ wo dea. Kɔ na kɔ tram free. Yɛagye wo. Yɛaba n permanent stay. Woyɛ kuro ba. Nti no ne last one no ɛna Awurade abɛka wei nyinaa nti no nea ɔka no sɛ nea ɔwɔ aso no ntie nea honhom no ɛka kyerɛ asafo no. Enti awia yi asɛm no aba me ne wo nkyɛn. Decision taking no deɛ, da biara meka kyerɛ wo sɛ, mepaakyɛw, ɛnyɛ mea, ɛyɛ woa. Ɛnyɛ mea. Nea ɛsɛ sɛ meyɛ no ɛna mayɛ a asɛm no abɛka wo nsa yi. Enti nea aka deɛ, ɛnyɛ mea. Mewɔ hɔ yi, ɛna wote wo fie sese anaa eh, post office man. Lɛtɛ, Obi a ɔde lɛtɛ no brɛ wo no, wabɛwura wo fie na ɔde lɛtɛ no ahyɛ wo lɛtɛ box mu. Obi wɔ hɔ a ɛhyɛ a ɛnkɔ wobɛhu sɛ ɛtɛ hɔ, ɛntɔɔ fam wɔ ne dan no mu. Ɛ ɛtɛ hɔ yi w'ani hu, wobɛyi afiri hɔ o, wonyi mfiri hɔ o, ɔno deɛ ɔde abɛhyɛ hɔ. Ne deɛ ara ne sɛ yɛse ɔmbɛfa mfiri baabi a wo wontumi mma. na ɔmfa mmerɛ wo wɔ wo fie ɛnyɛ sɛ wo koraa na wokɔfa firi baabi bie mu ɔde berɛ wɔ wo fie pɛɛ ɛnti sɛ ɔde berɛ wɔ wo fie wobɛfa lɛtɛ no wɔmfa lɛtɛ no ɛbɛgu fam hɔ aporo wobɛkɔ ebinom fie wobɛhu sɛ letters no da so gu Ɔmo wɔn a ɛ- ɛ- ɔmo use May ɛyi ɔde sɛn May gate akɛseɛ no a ɛ- ɛ- ɛdan no yɛ store store building. Ebinom mbɛse sɛ ɔmo de ate na egu hɔ wobie May gate na egu fam hɔ ara nie. Ɛmfa ne ho. Post office man ɛmfa ne ho. Ne deɛ ara ne sɛ ɔno deɛ wɔde abrɛ wo. Ɛna wowɔ wo kwan sɛ wobɛfa na wakenkan wofa na wankenkan wante ano mfa ne ho ɔno deɛ nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ no wayɛ wie ano ne me nea ɛwɔ sɛ mede brɛ wo no mede abrɛ wo asɛm wei bɛkasa kyerɛ mennim nea nti a awie yɛ awurade ka kyerɛ n sɛ memfa asɛm wei mmerɛ wo nyame nhyira wo nyame nto wo nkwanam nyame nyɛ wo ɔmpepa bɔne biara a me ne wo yɛayɛ abɛsi ɛnɛ a wɔde nkanyan asɛm wei de abrɛ me no no awurade mfa mogya a ɛte apɔ mogya a ɛwɔ ɛyɛ nkwagyeɛ mogya no ɔmfa mpepa me no ɔbɔ ne nyinaa na ketewa no a aka no ɛnyɛ dɛn ɛnso aba na ɛnnɔre ɛnyɛ kɛseɛ na ɛnsa nyina ne nan so ebiem yɛda ase sɛ ɛbɔɔ wo pon na awia yi woampopo wo ti na woma owura yesu ɛyɛ dɛn ɛbaa w'abrabɔ mu Womaa wo Wura Yesu baa sɛ ɔbɛyɛ dɛn? Ɔmbɛdi hene. Woasan ama no kwan sɛ ɔmbɛdi hene wɔ nipadua ne akoma no mu biom. Awurade nhyira wo. Awurade nte n'anim mfa nkyerɛ wo. Menim sɛ woayɛ nhyira ɛnɛ awiabere yi. Me nso so mayɛ the same deɛn? Nhyira no nso bi. Awurade ama me nso mayɛ nhyira. Awurade nhyira wo paa na ɔnte n'anim kɛseɛ paa nso mfa nkyerɛw awia yi. Nea wonyaeɛ no, wo nso wo ne ebinom nkyɛ. Wo nko ara mɛmfa. Ɛbae sɛ ɛreba abɛnyane obi. Ebia obi koraa afa ahoma a wɔde rekɔhyɛ ne ho akɔmfo. Obi asiesie aduro a ɔrekɔnom awu. Ɛyɛ die minute. Kakra na aka no, anka ɔde bɛsɛe. Boronsam se ɔmfa nsɛe ne ho prɛko. Obi afa nkranteɛ kɔdi awu, obi rehyehyɛ etuo aboba agu etuo mu de kɔdi awu, nanso Awurade se ɔnsakyera n'adwene, na ɔnyɛ adwensakyera, na ɔngye no mfiri nea ɔbɔnefoɔ Mo pɛɛ sɛ anka ɔyɛ na ɔde no kɔto gya mu. Awurade nhyira na ɔnka wo ho, me din ne wo nuabarima, wo somfo, Nyame akoa Charles ni, Precious Lord Ministry wɔ London. Baabi biara a wowɔ wɔ London biara no, Wopɛ asafo a yɛka nsɛmpa a ɛbɛboa wo na woatumi asurvive akɔ heaven a, medi Precious Lord Ministry adanse akyerɛ wo. Yɛn nso so, Awurade aboa yɛn. Wabue nokorɛ kwan de ama yɛn ama wɔma yɛhunu nea ɛbɛboa wo ma woakɔ ne nea ɛmmoa wo ma wo so wonkɔ. Awurade mmoa wo. Sɛ wopɛ akɔ nko ara na wopɛ asafo bi deɛ a, yɛkamfo yɛn ho akyerɛ wo. Ɛno akyi no, hwehwɛ Holiness Churches yi bi na fa wo ho wura mu. Awurade nkaa ho na ɔnte n'anim mfa nkyerɛ wo. Nyame yɛ adom a, ɔkyena, nea ɔbɛma me biara, awiabere no mu nso, akwanya ba mu a, mɛsan de abrɛ wo na yɛakyɛ. Awurade nsiesie wo. Na menim sɛ nnawɔtwe mmienu yi rekɔ yi, kakra bi a ɔde bɛma me biara no, mede bɛbrɛ wo awiabere mu mmerɛ akwanya wɔ hɔ. Ɛnnɛ na anka ɛsɛ yɛ Maame Bresson ba de nsɛm pa no brɛ woɔ, Na biribi sii no kwan, nanso so no ɛnka akyi, Awurade asɛm no akoroyɛ ara asan aba wo nkyɛn. Meda ase sɛ woka me ho. Mehyira obi biara, Awurade nkaa ho, na nnwom wei me mebɔ de ma wo sɛ ɛnyɛ wo nnwom forever and ever sɛ Awurade na onim nea ehia wo.

mepakyɛ meda ase ɛha ɛna mede wo sie masam ne me mpaabɔ nyinaa sɛ awurade nhyira wo na sesa w'adwene ɛnɛ awiabere yi wɔ adwene bi a wofaeɛ ɛde too wo tirim anaa wode too w'anim sɛ awia yi woayɛ krado sɛ wobɛfa kristo ayɛ wo kra ne w'agye nkwa a Mepaakyɛw ma mende w'anim na me ne wo nkɔ Awurade anim na wɔngye wo na onso saa kakra no a aka no mu mfa mpagya wo biom. Ose, Awurade Yesu, meda wo ase. Na m'ani nna sɛ woreba me nkyɛn awiabere yi abɛkasa akyerɛ me. M'adwene deɛ mayɛ no saa. Me ti mu deɛ mabɔ no saa. Nanso, Awurade, sɛ woaka akyerɛ me ama mahunu sɛ ketewa yi bɛtumi ama magyina biom deɛ a, na no wokɔtoo Peter, na woka kyerɛ no na ɔkaa sɛ w'anum asɛm nti. Awia yi, papa, nea w'asɛm aba nti, mate. Akɔmfoɔ na anka merekɔhyɛ me ho no, mayi ahoma no mate mu. Aduro no anka mekɔnom na mawu no, agya, mabia so mahwie agu. Agya, anidaso a na menni na mekaa sɛ ɔnkae me wɔ wiase because of nea mekɔm nti no, ɛnɛ wama mahunu sɛ w'ani da so wɔ me so na wotwɛn me. Me mmom na wotwɛn me sɛ mɛsakyera m'adwene a. Awiei mayɛ krado. Mede m'akoma gye tom sɛ wone Awurade. Me bɔne nti na wobɛwuiɛ. Me gyeɛ nti na wosɔree nnansa so a wote Agya nsa nifa so di ma me. Awiabere yi, mede m'ano pae mu wɔ soro ne asase ne nnipa anim. Mefa wo Kristo biam ɛde me yɛ me kraa ne m'agyenkwa, me nkwa nna a aka no, mede bɛsom wo Kristo, na madi w'akyi, na mayɛ nea ɛyɛ, mayɛ nea ɛfata, mensan m'akyi biom. Meda wo ase ɛfiri me ara m'akoma mu sɛ woadɔ me biom na woasan agye me biom. Mɛsrɛ wo, woama mahunu sɛ wontwaa me din mu wɔ nkwa nhoma no mu, na mpo sɛ wotwaa mu deɛ a, wo nso wopɛ sɛ wotwerɛ biom. Twerɛ me din, fa mogya no twerɛ me din na ɛnyɛ permanent a wɔ sɛnea wokaa no wompepa, na ma wɔbɛbɔ me din wɔ w'Agya ne n'abɔfoɔ anim sɛ wosan bɛgyee me na meyɛ ɔsotie. Maba, fa me na fa me yɛ nea wopɛ. Meda wo ase awiaberɛ yi Ɛwɔ wo Dɔba Mesaia no din mu a wode agye me. Ɔnokwafoɔ ne w'Awurade, awia yi woabrɛ yɛ aduane a ɛyɛ nufosuo kronkronkronkron. Ɛmerɛ a na yareɛ ne kahyeɔkɔ rekye wo mma no, ɛnnɛ wode saa aduro wei, aduane wei abɛyi yɛn afiri mu a woama anigyeɛ soronko. Yɛn gyidie totɔɔ nsuom, nanso woabɛpagya de ama yɛn. Yɛhwehwee ase, nanso wode wo nsa nifa abɛpagya yɛn. Woama yɛahunu sɛ, sɛ yɛn yera nwieeɛ, na mmom ɔgyeɛ wɔ hɔ. Yɛda wo ase sɛ awia yi wobaa yɛn nsraban mu na wo ne yɛn adi no yie. Wo dɔ Ba Nasaretni Yesu Kristo din mu na mabɔ mpaeɛ. Amen. Awurade nhyira mo nyinaa. Nyame yɛ adom a ɔkyena nea ɔde bɛma m bi a mɛsan aba na me ne wo abɛkyɛ awiabere no mu. Awurade nka wo ho. Bye bye.